Ad xeddmen wiyaḍ neɣ d nekkni kan deg iniyiten? Ah, kul yiwen acu yebɣa ad t-yexdem. Nekkni neɣ yelha yeffeɣ fell-aɣ neɣ yelha. Ma d lbarani ur neẓri ara. Cukkeɣ a yemma ur la txeddmen ara. Yella win d-yessnen, yella win ur t-nessin ara. Wakka qlil win t-yessnen. Deggaḍ amzun ata d yakk ad iwenneɛ di dhen-s zzit n leqbayel ur as-ččeḍ. Yelha, d ṣṣeḥ. Ihi ad nerǧu mi yebda, mi txedmemt. Mi tebda tikwat, ad ak-n-ssiwleɣ.

une fête n ṭṭajin n lebṣel di taddart-nneɣ. À chaque fois ad décider et ad nuqem ad d-iɣli un empêchement, ayen aɣ yeǧǧen ur t-nkemmel ara. Atah tura nekcem di la préparation uyna tismis n la pâte.

Awen teqqar ma bɣam ass-a n umnehris-a neɣ ifelflen aḥriruc, mi ur zmir ara ad texmeḍ ḥlawan, ayɣer? Bac ad s-ifk la couleur rouge. Lemleḥ, avec modération, ur ttḥawalt ara lemleḥ, lemleḥ la thehlek, un problème. Ami yewwa ad taɣes aseksut ad yefk cwiṭ. Anef-as i winna ma yewwa ad naweḍ ɣur-s deqqan. Lmuhim ilaq ad xelḍen mliḥ leḥwal-agi. Ur yettali zipis ur yettiqi. Dakor. Ticcert neɣ ayen nniḍen neɣ walu. Ticcert yellan win tt-ixedmen ad tt-ixeddem. Ala ḥsab belgu medden. Aywa.

Ad terreḍ s afurnu ad yeb. Tanemmirt a nanna. Atta la suite. Ṭumaṭac-nni d nenna. Ifelfel de préférence ma yeqreḥ xir. Ma ur seqqart ara smis akken i tura. Ur seqqart ara d lemḥaǧeb xaṭi. Jamais de la vie, yif lemḥaǧeb, xir n lemḥaǧeb, ça demande beaucoup de choses. D ayagi d qala twalim s la seconde. Aw kan iqerben ad teččem. Aw tqerben weltma awren akk ad tqerbem ad teččem. Aya, aw plaisir ar lqal. Ata tura newweḍ ɣer l'étape euh, finale. Tura weltma-agi atan euh, ad tprépari euh, taḥbult-nni n ṭajin n lebṣel. Tura yella mi lettrun akka yuma qqaren tiɣrifin-nni s tmellalin, s wudi. Alors mačči d tiɣrifin-nni, d'ailleurs mmuqqel tatrumarkim ulac littru, ulac mi lettrun-nni, ata. D arekti. Tɛawed Faḍila tenna-yi-d ad tuqmem amin ay ttcabin ɣer lesfenǧ, lapat-nni ad tuqem cwiya s waman, ad teddem lafurma n lapat-nni is la xeddmen lesfenǧ. Tefker-aɣ-d la dernière minute, ha-t-a tura weltma mi texdem taḥbult-nni tameqqrant, terna-as lebṣel. akked acu yellan daxel n idenni akked yuli. Tanemmirt fell-aman a Nna Ǧamila, a Faḍila, a nekkni yeččan, a kunwi a d-iwalin. A isinen n lepla-agi n leqbayel n zik, nniɣ-d ala tamnaḍt n yiliyiten i yemchuren s wagi. Ma yella wegad la t-ixeddmen ad aɣ-d-tinim, ulac fell-as a nissin amek i t-txeddmem. Rnut-aɣ-d les observations-nkent a tilawin. Tin yebɣan daɣen ad tissin neɣ ur tefhim ara mliḥ ad d-texdem un commentaire ad s-d-nessefhem. Ma ulac d wagi. I d ṭṭajin n lebṣel. Ɣur-neɣ deg initen, Dayr Ullah ay n Programiyas, Ḥemmu n Buzid, Unam BRTV, Ǧmaɛa nniḍen, Collectif, n taddart Les Jeunes n yiniten akk. On a décidé ad nexdem akken i fell-as tameɣra. Mazal ur d-ilḥiq ara wass-is. Ata ɣur-wen. Mbadd ad teţţiḍ udem-agi nniḍen mi s-terniḍ arekti-agi, ata akken ad t-xeddmen anna, ad teţţim. Ad tessewwem ma yella lkuṭ i ixuṣṣen ad tessewwem. Ma tella tin icaḍen mliḥ a s-iruḥ lbenna s wi ur telha ara, ma ulac a tah dans l'ensemble twalam. Mi tewwa ad tt-id-tekkseḍ, atta tura daɣen ad tsebḍeḍ d imurṣumen. Aw n-teqqar atan daɣen i weltma ad teḥsis ad k-teqqar ad yeww s leɛqel, avec un petit feu, régler-t le feu n wan akken ilha. Ad txemmeḍ lapaṭ-nni Lakucni tamezwarut d tisnatni rqiqet mliḥ mliḥ. Ah, ta tura ad tdehneḍ de préférence s zzit uzemmur ad d-tanuḍ cwiya n lebṣel à côté ma yella tebɣiḍ ad s-ternuḍ lebṣel. Lmuhim c'est un régal. Wallahi ma terwiḍ welhar d aẓidan, ata hedday ur ḥareɣ ɣur-s même pas sxedmeɣ ṭṭabla. I d-yeqqar wagi la d-yettfuṭin ṭṭabla neɣ tella ṭṭabla la um iḥzanun aw ddan nečč tehniḍ-aɣ akka. Alors bsaḥti bsaḥtkum ad ani lḥeq ddel i yiwagi-inu umcic-agi-inu Yugi ad yefk afus deg-i, si tan cca fidèl. Ad nečč, ad neḥmed Rebbi, ad t-neckeṛ, ad tdum ncallah nneɛma, lxiṛ, tazmert, wa d-yefk i wigi ad unsara, wa d-uɣalen zerri wussan-nni n zik. Leqbayel, les plannings n zik n Leqbayel, wa sreɣ tajmilt tameqqrant i yemma i ɣ-ixedmen lidi n wass-agi.